Бүген без сезнең белән бик четерекле бер мәсьәләне күтәрәбез, аерылышу. Бик четерекле һәм бик мөһим һәм һәрбер мусульманга аны белергә тиешле бер мәсьәлә. Чөнки бүгенге көндә җәмәгать Росстат статистикасы буенча Россиядә 10 гаилә тарка 10 гаилә Никахлашкан вакытта, ягъни ЗАГСка килеп теркәлгән вакытта, шул ук вакытта 7 гаилә таркала. 70 процент. Бу әлбәттә шул ук кешеләр түгел. Әлбәттә башкалар, ягъни 10 ел элек өйләнешкән, башка вакытта өйләнешкән кешеләр, ләкин статистика бик куркыныч. Кызганычка каршы, кайбер чакта аерылышу, шушы аерылышу дөрес эшләнми. Шушы дөрес эшләнмәгәннән соң бик төрле, бик күп бик зур мәшәкатьләр, проблемалар барлыкка килә. Иншалла, без бүген шуны сезнең белән өйрәнербез һәм моннан җырак булырбыз. Беренчедән, җәмаат, Алла Субхана ва Тәлә безгә аерылышырга рөхсәт итте. Ягъни рөхсәт ителгән. Әгәр дә ниндидер җитди сәбәпләр булса, ул чиракта аерылырга ярый. Ләкин Монда мухим булган сүз җитди сәбәпләр. Җитди сәбәпләр. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйткән, әгәр дә, әгәр дә бер хатын-кыз үзенең иреннән җитди сәбәпсез, җитди сәбәпсез талак сораса, ул җәннәт исен сизмәс. Яни җәннәткә керү турына сүз бармый. Җәннәт исен сизмәс, әгәр дә ул хаксыз, болай гына, син мине быел диңгезгә алып бармадың, син миңа фәлән-фәлән киемнәрне алмадың. Мондый сәбәп кенә булса, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм кисәтеп куйды, шушы ханым җәннәт исләрен дә сизмиячәк, Алла сакласын. Шуның өчен җитди сәбәп дигән сүз ул монда иң мухим, әйме? Җитди сәбәп булган вакытта гына, җитди сәбәп. Рөхсәт ителгән әйберләрдә бөтенесеннән иң җиренгеч, иң ачу килә торган әйбер Аллаһ Тәгалә өчен талак. Ягъни Аллаһ Тәгалә талакны рөхсәт итсә дә, аны иң яратмый торган әйбер. Яни башка әйберләргә караганда Алла субхана ва тааля талакны иң яратмый. Ике булды, әйме? Эш шайтан шушы дөньяда тәхете бар икән, шушы тәхеттә утырганда көн саен үзенең гаскәрләрен җибәрә. Төрле эшләр белән кешеләрне адаштарга, суыштырырга, ал, э, процент эшләттерергә, башка-башка төрле сәбәпләрдән җибәрә шайтан үзенең гаскәрләрен җибәрә дә. Кич болар аның янына килгәндә сорый, син нәрсә эшләдең? Берсе әйтә, мин фәлән-фәлән эшне эшләдем. Шайтан әйтәчәк, син бер нәрсә дә эшләмәдең. Икенчесе килә, син нәрсә эшләдең? Тегесе әйтә, мин ди бер гаиләгә килдем дә аларны аерылышканчага кадәр, аларны талак иттергәнчегә кадәр алардан аерылмадым, ягъни вәсвәсә кылдым. Шайтан әйтә, менә булдырдың. Менә молодец, менә булдырдың. Һәм моны үзенә якынайта, шушы шайтанны үзенә якынайта. Димәк, җәмаат, шушы бөтен өч хәдистән нәрсә аңлыйбыз? Әгәр дә кемдер аерыла икән, бу рөхсәт ителгән исламда. Ләкин шушы вакытта ул Аллаһ Тәгаләне иң ачу китерә торган эш эшли һәм шайтанны иң сөендерә торган эш эшли. Ягъни талакның урыны шундый. Моны без аңнарга тиешбез. Хәзер хаталар турында. Нинди хаталар җибәрәләр? Бөтенегез беләсез, ислам дине буенча талакны э, ират сүз белән генә әйтергә мөмкин. Ягъни хатынына сүз белән генә әйтә дә, безнең талак булды, без аерылдык, шуның белән гаилә Бетте. Шуның белән талак булды, аерылу булды. Аллаһ Субхана ва Тәгалә мондый хокукны иргә бирде. Хатын-кыз да мөмкин, без алдагы хәдистә әйттек, әгәр дә ул казый янына барып әйтсә, фәлән-фәлән сәбәпләр бар, ашатмый, эчертми, моны эшли, тегесен эшли, башка-башка-башка сәбәпләрен аңлатып, казый боларны аерырга мөмкин. Ягъни суд аша аерылырга мөмкин хатын-кызның инициативасы белән. Ләкин инде Аллаһ Субхану Аталя турыдан туры вазифаны иратка бирде. Ни өчен, җәмәгать? Ни өчен? Ни өчен? Хатын-кыз хисле. Хатын-кыз бер әйбер ошамады да бетте, аерылам дип әйтә, әйме? Ират Хисле түгел ир-атның әзрәк кына фикерләү күбрәк хисләргә караганда. Монда берни дә кимсетү юк. Аллаһ Тәгалә шулай эшләде. Хатын-кыз хисле, ир-атлар рациональ, уйлау белән, бөтен нәрсәне уйлап эшли торган кешеләр. Ләкин кызганычка каршы җәмәгать, бүгенге көндә ир-атлар да бик хислегә әйләнде. Кайбер ир-атлар бар хатыннардан да хислерәк. Ачуланып, уйламыйча, әйтә дә куя талак, аннан соң моны ничек чишәргә белмичә йөриләр. Хисләнеп. Ир-ат хисләнергә тиеш түгел бит, ир-ат уйлап эшләргә тиеш. Шуның өчен, җәмәгать, ике, берсе сөннәт буенча ничек аерылырга өйрәнәбез һәм никадәр матур икәнлеген күрәбез аны. сөннәт буенча аерылу һәм шайтанның сөннәте буенча аерылу ничек була? Шайтанның сөннәте буенча җәмәгать менә бүгенге көндә үзем берничә очрашканым бар моның. Бигрәк тә әгәр дә Кавказ якларыннан булсалар кардәшләребез, аларда күрәсең шундый гадәт бардыр. Сиңа өч талак дип әйтәләр бер юлы. Өч талак. Өч талак җәмәгать беләсезме нәрсә турында әйтә? Өч талак дип әйтү бер юлы, димәк, аларның никах шундук бетте һәм алар кире өйләнә алмыйлар. Дүрт мәзхәб галимнәре әйттеләр. Әгәр дә кеше бер юлы өч талак бирә икән, бер юлы алар галимнәребез әйттеләр, дүрт мәзхәб галимнәре әйтте. Башка фикерләр дә бар, ләкин дүрт мәзхәб галимнәре әйттеләр. Аларның талак автоматик шундук була һәм аларның яңадан никах кылу мөмкинчелек шундук булмый. Яңадан икенче иратка кияүгә чыгып, яшәп, аннан соң гына булырга мөмкин. Ләкин андыга китергә түгел, кирәк түгел бит инде. Ни өчен? Чөнки менә шушы яшь җегетләр хисләнеп, модага бирелеп, әйме, шайтанның модасына бирелеп, өч талак дип сразу әйтәләр дә куялар. Бу ярамый җамаат. Хәм менә монда мин күрәм, кардәшләребез бар, кызларыгыз бар. Әйме, кызлар инде үсеп җитә, әйме? Аталар менә монда утыра. Сез үзегезнең кызларыгызны биргән вакытта, кызларыгызны биргән вакытта кияүгә, кияүне тикшерергә тиешсез башта. Балакаем, син талак нәрсә икәнен беләсеңме? Беләсеңме, юкмы? Ул да аннан соң 3 елдан соң килә дә бала күтәреп, синең кызыңны алып килеп, мәгез, характерлар туры килмәде. Өч талак әйттем инде, бетте. Ни эшлисез? Кат-кат тикшерергә кирәк кияүне. Беләме ул бу мәсьәләне? Юкмы? Талак бит ул уенчык түгел. Хатын кыз бит бумеранг түгел, әйме? Бумерангны болай җибәрдең дә әйләнеп кире килде, әйме? Тагын бер тапкыр җибәрдең дә әйләнеп кире килде. Килмәскә дә мөмкин кире. Талак белән гомумән уйнарга ярамый. Талак сүзе, талак фикере башка килергә тиеш түгел. Шуның өчен җәмәгать, бигрәк тә менә шул кемнең кызлары бар, әйма, кияүгә бирәт бирердәй кызлар бар, бик кат-кат үзегезнең киләсе кияүләрен тикшерегез, чөнки чыннан әйтәм, күргәне бар, ишеткәне бар, Дагестанда, э, Кавказда бигрәк тә ул якларда бик күп ул мәсьәлә. Бик күп. Безнең якларда да бар. Киләләр, сорыйлар, нәрсә эшләргә, менә өч талак бирдек инде, нәрсә эшләргә хәзер, дип баш ваталар. Аңа җиткермәскә кирәк. Сөннәт буенча ничек аерылу? Әйттек, кайбер җитди сәбәпләр булырга мөмкин. Булырга мөмкин. Шулай бит? Төрле җитди сәбәпләр булырга мөмкин. Менә бергә тора алмыйлар. Ул чиракта сөннәт буенча аерылырга кирәк. Сөннәт буенча. Ничек була сөннәт буенча? Хәләл җефете чиста булган вакытта, аңлыйсыз инде, әйме? Чиста булган вакытта ират килә дә, айнык акыл белән бөтен нәрсәне уйлап бетергәннән соң, бөтен нәрсәне уйлап бетереп, туганнары белән, әтисе белән, әнисе белән үзен киңәшләшеп, Шуннан соң айнык акыл белән бер тапкыр гына, бер тапкыр гына әйтә, безнең гаилә нитә. Шушы вакытта э, гаиләне бетерү процессы китте генә әле. Һәм моңа 3 ай бар. Ислам буенча Аллаһ субхана ва тааля безгә шушы 3 айны бирде уйлап бетерер өчен. Өч ай бу кешеләр бергә, бер өйдә торалар, әлбәттә, төрле бүлмәләрдә, бер өйдә торып, бер өстәлдә ашап, һәм шушы өч айдан соң инде, әгәр дә төгәл шушы фигергә килсәләр, ул чиракта гына аерылу киттеме? Әле болай да аннан соң алар никах кылып яңадан кайтарырга мөмкиннәр. Ләкин тегесендә, Бер юлы өчне әйткәндә инде анда андый мөмкинчелек булмый. Шуның өчен җәмәгать карагыз, ислам дине хәтта менә шушындый читрикле мәсьәләдә, әйма, бик рәхәт түгел бит инде, әйма. Анда да безне акылга чакыра. Акыл белән эшләгез. Хис белән анда, эй, әйдә, киттек. Андый нәрсә җарам. Гаиләләр таркалу мәсьәләсе, әйма. Ни өчен таркалалар? Ни өчен таркалалар? Һәм мин сезгә монда сәбәпләрне бер бер бит яза алам, әйме? Моның өчен, тегенең өчен, болай өчен, болай өчен сөйләмим. Нигә? Сез үзегез моны уйлагыз. Үзегез менә бүген кайтасыз да, кеше бер кагазны алып язасыз. Кешеләр ни өчен аерылалар? Бер, акча җитми. Ике, фәлән. Өч, дүрт, биш, алты, җиде. Бөтен ниләрне язып чыгасыз үзегез. Бу нигә кирәк? Кешеләр нигә аерылалар? Миндә андый сәбәп юк микән? Минем гаилә хәтәр астында түгел микән? Так, әгәр дә хәтәр астында икән, мына моны мына болай болай болай төзәтәм хәзер, әйме? Ягъни бу сезгә өй эше. Сезгә дә, нидән интернеттан караган кардәшләребезгә дә, үзегез менә шушы ни өчен гаиләләр таркала, язып чыгып уйлагыз. Үзегез уйлыйсыз, аннан соң киләсе кияүләрегезгә, үзегезнең малайларыгызга, малайлар булса, шуны өйрәтәсез. Алар әгәр дә моны белсәләр, Әгәр дә алар моны белсәләр, аерылу проценты әлбәттә азаеп китә. Хәзер җәмәгать инде әйттек, без шушы безне гаилә таркалудан җырак тота торган инструментларга килдек. Безнең, безнең балаларыбызны, оныкларыбызның гаиләләрне Талактан аерылудан җырак тота торган өч инструмент сезгә бүген бирелә. Өч. Күбрәк бар, әлбәттә. Мин өчне генә бирәм. Өчесе дә бик матур. Әгәр дә менә шушы безнең мусульманнар да кайбер чакта аерылалар, әгәр дә шушы өч инструментка алар тотынсалар иде, аларның гаиләләре исән калыр иде. Чыннан әйтәм. Хәзер үзегез күрерсез. Беренче. Үзегез Һәм үзегезнең балаларыгызга, бигрәк тә өйләнә торган вакытта, никахларда, башка вакытта өйрәтергә тиешсез. Әгәр дә хәләл җефетләр бер-берсенә мәхәббәт белән карыйлар икән, хәдис, Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән, әгәр дә хәләл җефетләр бер-берсенә мәхәббәт белән карыйлар икән, Аллаһ Субхана ва Тәгалә шушы вакытта аларга үзенең мәрхәмәте белән карый. Әгәр дә хәләл җефетләр бер-берсенә яратып кулларына тотынсалар икән, аларның кул арасыннан гөнаһлар төшә икән. Хәдис. Димәк, безнең хәләл җефетебез Аллаһның мәрхәмәтен җәлеп итәргә төп сәбәпләрдән берсе. Мин әгәр дә үземнең хәләл җефетемә мәхәббәт белән карыйм икән, Аллаһ Тәгалә безгә, икебезгә мәрхәмәт белән карый. Әгәр дә Аның кулын мәхәббәт белән тотам икән, минем гөнаһлар коела. Аның гөнаһлар коела. Күз алдына китерегез. Менә шушындый форсат булганда, әллә бер үзенә яшәргә яхшыракмы? Ялгыз, әйме, аерылганнан соң, ялгыз итеп торганда, кемгә караячак ул? Телевизоргамы? Кая карый ул? Юк, хәдис буенча хәләл җифетенә караганда. Хәләл җифетен кулыннан тоткан вакытта, балаларыбызны биргән вакытта әйтергә тиешбез. Бу синең, кызым, бу синең гөнаһларны гафу итә торган сәбәп. Әгәр дә син ана яратып карасаң, Аллаһ Тәгалә сезнең гаиләгезгә мәрхәмәт индерәчәк. Өйрәтергә кирәк бит моны. Әгәр дә моны өйрәтсәк, нинди талак турында сүз бара, җәмәгать? Булмый бит. Хәзер иншалла бер аят укыйбыз. Рум сүрәсеннән Аллаһ субханала тааля безгә хәләл җифет, ягъни гаилә мәсьәләсен бер матур бер аят белән, шул кадәр тәмле, шул кадәр ләззәтле аят белән күрсәткән җәмәгать, әгәр дә без моны өйрәнсәк,

Беренче. Без бер нәрсә укыйбыз? Аллаһ Тәгалә безгә әйтте, сезнең хәләл җефетләрегез сезнең ук җаннарыгыздан. Ягъни, әлбәттә, монда Адам алейһиссалам Хава анабыз белән, әлбәттә. Ләкин икенче төрле укыганда хәләл җефетләр бер җан шикелле. Яни алар бер-берсен пазл шикелле әгәр дә тапсалар, пазл кебек бу Аллаһ Тәгаләнең мугъҗизасы, рәхмәте, бәрәкәте шунда бар. Шуның белән сез бер-берегезне тапканнан соң мин анфузикум азваджан литаскуну иләйха. Сез аларда тынычлык тапсын өчен Җәмәгать. Аллаһ Тәгалә нәрсә әйтә? Сезнең хәләл җифетләрегез пазл, сезнең икенче яртыгыз сезгә туры килә торган, сезнең җаныннан ук, әйме, бер-берегезгә туры килә торган, ул сезгә шуның өчен бирелгән, сез анда тынычлык табыр өчен. Эштән кайтабыз, арган, усал хәлдә кайтабыз, Хәләл җефетебез янына һәм шунда тынычлык табабыз. Һәм киресенчә, әйме? Хәләл җефетебез анда көн озын балалар белән, ниләр белән, мәшәкатьләр белән, тәлинкәләр белән, тегеләр белән без кайтканда тынычлык килде. Сәкинә кайтты. Иә, тынычлык кайты, хәзер жал итәбез. Гаиләнең сәбәбе, гаиләнең максаты Бер-берең янында җал итү икән. Бер-береңне ашату түгел, бер-береңе диңгезгә ап бару түгел, бер-береңә анда теге әйберне эшләү түгел, моны тынычлык табар өчен. Яни бу аятта Аллаһ Субхана ва Тааля безгә гаиләнең максатын матур иттереп әйтте. Мин сезгә үзегезнең үк җаннарыгыздан хәләл җефетләрне бар иттем, пар ясадым, сез аларда тынычлык табыр өчен. Ваҗәалә бәйнәкум муаддатан ва рахма, һәм сезнең арагызда мәхәббәт һәм рәхмәт бар иттем. Мәхәббәт һәм мәрхәмәтне сезнең арагызда урнаштырдым, шулай дөрес иттереп. Һәм сезнең арагызда мәхәббәт белән мәрхәмәтне урнаштырдым. Җәмәгать! Карагыз, нинди биек сүзләр, әйме? Шушы аяттан без аңлыйбыз, теге өйләнешкән вакытта әле, әйме, гормоннар белән, ниләр белән, ул мәхәббәт түгел. Ул мәхәббәт түгел, ул гашык кына, әйме? Мәхәббәт һәм мәрхәмәт шушы аяттан аңлыйбыз. Аллаһ Тәгалә әйтә, ул ди, мин сала торган әйбер. Гаиләдә мәхәббәт һәм мәрхәмәт юк икән, димәк, Аллаһ салмады. Гаиләдә мәрхәмәт һәм мәхәббәт бар икән, димәк, Аллаһ салды. Булмаса нәрсә эшләргә кирәк? Психолог янына барамы? Коучер? Аллаһтан сорарга. Чөнки берни дә психолог гаиләгә мәхәббәт белән мәрхәмәтне сала алмый. Әгәр дә кемдер болай әйтә, ширк кыла. Аллаһ Тәгалә әйтте әйтте, мин салам ди. Мин салам ди. Менә бу аятта. 21-нче аят Рум сүрәсенең ул ахта әйтә, мин салам ди. Ә кемдер әйт, әгәр дә әйтә икән, мин дә салалам, күрәзүче берәр нинди, ха, приворот ясыйм да бетте. Ширк. Аллаһ Тәгалә генә сала ала һәм безгә дә инде монда Бик яхшы бер инструкция, әгәр дә мәхәббәтегез сүнә башлады икән гаиләдә, дога кылыгыз, Аллаһтан сорагыз. Әгәр дә балаларыгызның гаиләдә мәхәббәт сүнә башлады икән, дога кылыгыз, сорагыз, Аллаһ Тәгалә салучы. Истә калдырыгыз, Рум сүрәсенең 21 нче аят. Һәм өченче, беренче Хадис булдаймы? Хадис буенча нәрсә? Пәйгамбәр саллаллаху алейһи әйтте, әгәр дә мәхәббәт белән үзегезнең хәләл җефетегезгә карыйсыз икән, шушы вакытта Аллаһ Тәгалә сезгә мәрхәмәт белән карый башлый. Аят буенча нәрсә әйттек? Аятны укыгыз инде, аны укырга кирәк, ятларга кирәк, аңларга кирәк. Аллаһ Субхана ва Тәгалә әйтте, Бу бик зур могҗиза. Сез бер пар булырга тиешсез, бер нәфестән ясалган, бер-берегезгә сакина табыр өчен, тынычлык табыр өчен, мәхәббәт белән һәм э, мәрхәмәт белән яшәр өчен сезне бар иттем, дия Аллаһ Тәгалә. Өченче. Өченче хадис, э, гафу итегез, өченче дога. Һәрбер мусульман кеше шушы доганы һичшиксез, һичшиксез, һичшиксез көненә кат-кат әйтергә тиеш. Бер тапкырына түгел, кат-кат. Монда бер тапкыр гына гомердә әйтү алай булмый.

Өйрәтә безне, дога кылыгыз, Я Раббым, миңа шушы үземнең хәләл җефетемнә күз нурларымны бар ит. Һәм балаларым да инде, анда догасы озын. Ягъни без шушы дога кылган вакытта шулай ук теге аятка туры китереп, без Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз, менә шушы минем хәләл җефетем мине сөендерсә иде, Ә нигә? Чөнки аслында, җәмәгать, соңгы фикер, югалтмагыз, соңгы фикер, аслында менә шушы яшьләр киләләр дә бит әйтәләр, ә, характерлар туры килмәде. Әлбәттә. Характерлар туры килү ул меңгә бер булырга гына мөмкин. Ни өчен? Чөнки кыз бер гаиләдә үсте, җигет икенче гаиләдә үсте, бысы тозлы ашы ашый, бысы тозсыз ашый, бысы болай эшли, бысы иртә тора, бысы соңырак тора, бысы болай тәрбия итә. Миллион мәсьәлә бар, миллион. Әлбәттә, алар туры килмер, әлбәттә. Ягъни әгәр дә холыклар туры килмәде дип әйтсә кемдер, әйма? Без нәрсә әйтәбез? Син әллә моны белмидер инмени? Әлбәттә туры килми. Шуның өчен дога белән, теге дога белән әйтәбез, Я Раббым, син минем хәләл җифетемдә минемнең күзләремне шатландыр, ягъни минем күзләрем аңа караганда матур яхшы сыйфатларын да күрсен, миңа ошаган начар сыйфатларны күрмәскә. Шундый дога. Менә шушы дога белән безнең гаиләләр Теге чиккә барып җитми беркайчан да. Әгәр дә без шушы әйттек бит, әйме? Әгәр дә без шушы өч нигезгә нигезләнеп гаиләне тотабыз икән, әйме? Менә шул хадис, аят һәм Мына бу дуга белән әлбәттә башкалар да бар җәмәгать. Әлбәттә башкалар бар. Аптырамагыз, башка каядыр нидер киңәшләр күрсә